Dostlar Teýlor Swift diýip aýdymçy gyzy tanaýaňyzmy? Dogrymy aýdaýyn menä tanamokdym, tanan ýagdaýymdada wiý şul aýdymam şu ýerine ýetirýämaý diýip tanaýan. Ýöne iki müň ýigrimi üçünji ýyl Amerikadaky iň bir ady belli žurnallaryň biri žurnal Time şuňa Çelowek goda diýen zwanýany berýä. Aýdym saz sungatyna goşan goşandy üçin, şu wagta çenli ýeten derejeleri üçin. Menem düşünmedim bu näme etdi, nämesi üýtgeşik beýlekilerden. Häzir aýdyp bereýin dostlar men. Ilki bilenä milliarder şu aýdymçygy şu aýdym saz sungatyndan gazanýa şu pullary, onsoňam şuwagt dünýäň ýüzünde konsertini tura aýlanyp ýör, bir ýüz kyrk alty sany konsert bermeli, ýöne şoň şuwagt elli alty sanysyny berdi. Ýöne dostlar şondada şu konsert şu wagda çenli taryhda iň kän pul gazanan konsert bolup dur. Ýedi ýüz togsan million dollar gazandy. Indi göz öňüňize getiriň şu bir ýüz kyrk alty sanysyny berse nähili bolardy. Onsoňam bir näçe baýraklaň eýesi. Ýöne şu zatlara uly täsirini ýetiren bir waka bolup geçdi. Öň şu gyzyň durmuşynda, men şony aýdyp beresim gelýär. Iki müň dokuzynjy ýyl MTV kanalynyň ýarýan döwürleri, ýadyňyza düşýän bolsa, hasam şu Amerikada bolup geçýärdi şu zatlar. Baýrak gowşurylýardy, aýdymçylara iň gowy klip, iň gowy aýdym. Şonda şu gyzyň ýaşyrak başlan döwürleri, şuň bir klibine Ýylyň zenan wideosy diýip baýrak gowşurylýar, zenan klibi diýip. Bulam sahna çykýa öz rejini aýtmana gün efirde gitýa bu zatlara özem stadionda konsertda gepläp aýdyp başlaýa welin iň bir ady belli reprleň biri bar örän agramly Kanye West diýip şo çykýada gün mikrofony elinden alyp Teýlor begenýän seň alýan baýragyňa ýöne sen düýbünden mynasyp däl şuňa şu baýragy Beonsa berseler mynasyp Beonsaň klibi iň gowy klip diýýä Şeýle bir erbet bolýar dostlar tutuş sahna wuu ses etýäler bu gyzam näme gürlejegini bilenok şeýle bir kemsidiji bolýada bu gyz sözünem jemläp bilenok şeýdip gitýä ýöne dostlar serediň psihikasy näsag adam bolsa şu erbet trawma galdyryp bilýä ýa hakykatdanam şoň aýdymlary sazlary gowy dä bolsa fanatlaram üýtgäp bilýä ýaňky reperiň fanatlary muňa garşy bolup bilýä ýöne bu gyz kän gaýtargy berenok Naborot nähili hereket bolýa tutuş gören adamlar hemme seredenler şu gyza poddežka hökmünde garaýa öň ömür diňlemedik adamlaram diňläp başlaýa şu gyzy gaýtam muň fanatlary köpelýä gysgaça dostlar bir näçe ýyldan soň bu gyza gremmi baýragy gowşurylýa gremmi bolanda kinoda iň uly baýrak oskor baýragy diýilýä aýdym sazda bolsa gremmi bu ikinji gezek podrýad alýa ýylyň iň gowy albomy diýip öň bolup görmedik zat dostlar şonda sahnada reg aýtýa Sen bir ýola gidip barýarkaň, seň aýagyňdan badak atjak bolýanlar tapylar diýýär, seni ýykjak bolýanlar tapylar, döwjek bolýanlar. Ýöne iki wariant bar, bir-ä sen güýjüňi şoňa sarp edip şoňa gaýtarygy berjek bolmaly, birem öz güýjüň etýän söýýän käriňe bermeli, heniz seň diňleýjileň baka. Ýöne sen belli bir derejä ýeteniňden soňam ýaňky adamlar köşeşmeýär, soň gürrüň edip başlaýarlar, meň şol sözüm täsir etdi şoňa diýip. Indi şu taýda bir zat bar dostlar, hakykatdan hem täsir edip bilýä, şu gyzyňkydaky ýaly. Ýöne ol gowulyk bilen etme-dä, çyny bilen oňa ýamanlyk etjek bolup etdi, ýöne nabarot, gowy adamlaram bar, diňläp bilýänler. Düýbünden başgaça täsir etýär, şu gyzy ömür diňlemediklerem çykyp, täzeden başga statusa galýar.

Ýöne bolup bilýär dostlar hawa widom adamlar wa bir ady belliräk znaçimrak adamlaň biri bir zat diýse şoň küýün dogry hasaplajaklar emma Ýöne ol adamlar öz mineniýesi ýok adamlar diýip hasaplaýan ol adamlar nähili ýaşaýa biriniň egninde bir zat görüp hä şu moda ekeni şony geýýäler biri süýji diýse şony iýýäler Gerekmi şolar ýaly adamlar saklamak? Menä öz işiň bile bolmalymyka diýýän. Janyňyz sag bolsun dostlar, hiç wagyt liçni biriniň pikirini özüňize çekip heniz öz diňleýjileň waka adamlar seni gollaýan wagty energiýaňyzy bolgusyz zada sarp etmelilämika diýän. Işleňiz ugruna bolsun! Şu wideo dostlar internetde birnäçe ýyl mundan öň wirusny bolup näçe günüň içinde näçe million prosmotra ýetipdi köpüňiz gören bolmagyňyzam ahmal. Şony aýdasym gelýä. Amerikada bir jenaýatkär tussag edilýä. I sudda şuň işi gidip dur. Sudýa zenan şuň jezasy barada, jerimesi barada iş alyp barýar. Sudýa zenan näçe gürledigiçe ýaňky adama bilgeşiň parhsyzlygyny bildirjek bolýar, diňlemän şeýdip. Öňem tutulan-a ol bu zatlar geçen başyndan. Ýöne ýaňky zenan işiň soňunda şuňa bir sorag berýär, Mister Bud, siz Nautilus diýen mekdepde okapdyňyzmy kiçikaňyz diýýär. Ýaňky jenaýatkärem birden seretýär, näçe sekuntlap seredip durýar oňa-da. Şeý diýip başlaýar, Eý, Hudaý jan, eý, Hudaý jan, bolup bilmez, ýaňky gatap duran adam ýüzüni tutup aglap başlaýar. Hawa, dostlar, Bilkis klasdaş bolup çykýar. Sudýa zenan aýtýar, Adamlar, şul gitjikkä meň klasdaşymdy. Örän gowy okaýardy, hemmämiz şuňa meňzäsimiz gelýärdi diýýär. Mekdebiň göreldeli okuwçysy diýýär. Kiçjikkä örän ökdeje bolýar ol oglan, garybrak maşgaladan çyksa-da, soň şu Nautilus diýen mekdebe saýlanýar. Bir sagatlap awtobusda bir gapdalyna, bir sagat yzyna gaýtýar. Şeýle bir arzuwlary bardy diýýär, şum ony ederin, buny ederin, men weterinar bolasym gelýärdi, bulam şu arzuwlaryny aýdyp, maňa motiwasiýa bolýardy şuň aýtýan sözleri, bil oýnaýardyk, futbol oýnaýardyk, maňa örän gyzyklydy seň nirik gideniň, nirlerdekaň diýip pikir edýärdim saňa. Olam diňe ýüzüni tutup aglap dur, seredip bilenok utanaýşyndan ýaňa. Bilýäňizmi öz eden ýalňyşlygyňyzy? Bilýäňizmi şu zatlaryň ýalňyşdygyny diýýär, olam diňe kellesini şeýdip hawa diýýär. Şonuň ýaly dostlar, serediň näçe ýyldan soň iki sany klasdaş görüşmek gowy zatda hä, ýöne bärde sudda birä sudýa Birem, jenaýatkär, iň soňky gezek görşeňde-de, sen bileje dost bolup, deňje oýun oýnap ýörsüň, indem şuny ýaly. Örän gynanýan diýýä, seni şu ýagdaýda görenime gaty gynanýan diýýä. Şeýle bolupdyr, dostlar, ol gitjek-la şol okuwy okapdyr-da, soň okuwyny gutaransoň, kart oýnap başlapdyr, bolgusyz kompaniýalar bilen tirkeşipdir, şeýdip-şeýdip, güni gapyşyp, şo derejä gelen bolmaly-la. Üýtgeşik kömek edip bilenokdy diýýä zenan. Etbelim däl o taýda. Ýöne jezasyny çekmäne gidip barýarka aýtýar, Mister Bud, haýyş etýän düzelmegiňizi, siziň öz eliňizde nähili adam bolmagyňyzy. Men sizi ýene gowy ýagdaýda göresim gelýär. Size gowy bolarsyňyz, düzelersiňiz diýip garaşýan diýýär. Şeýdip gitýär dostlar jezasyny çekmäne. Ýöne gözenegiň aňyrsyna düşüp ýanky adam hakykatdanam biznes bile gyzyklanyp başlaýar. Kitaplar okaýar. On aýdan soň boşadylýar by, şo gowy alyp baran üçin özüni. Gözüniň aňyrsyndan çykyp ýanky klasdaşynyň ýanyna gitýä. Sag bolsun aýtýa, sen maňa täze durmuş berdiň, motiwasiýa berdiň, ynam berdiň diýip, sen düzetdiň meni diýip. Indi dostlar nähilidir öýtýäňiz şol adam. Şu wagyt Artur Bud güýçli farmasewtiçeski kompaniýaň menejeri bolup işleýä. Dünýäň ýüzüne gezelenç etýä, özbaşyna öýi baýny. Serediň dostlar aýtjak bolýan zadym. Sözüň güýji diýip bir zat barda, sözüň güýji ýaly güýç hiç ýerdede ýok. Şul adam öň diýlen däldir öýtýäňmi? Sen düzel, ýalňyş seň etýäniň diýip ýüzläp, müňläbem aýdylandyr. Ýöne şo bir adamyň sözi, şo bir belli söz adama düýbünden başga täsir etýär. Şo zenan kyrk sekunt gürleýär şo taýda, ýöne şuň durmuşyny otuz ýyllap üýtgetilmedik zady üýtgetýär-de. Köpimiz şon ýaly bolýa. Käbirimize ýaramaz sözler täsir etýä. Üstümizden gülünýä welin naborot täze işlemek üçin, düzelmek üçin peýda bolýa. Käbirine owadan motiwasion sözler täsir etýä. Bilip bolanok sen birine ýamanlyk diýip, şo çöksün diýip göwnüni degeýin diýip diýýäň. A naborot oňa galyp gitmegine peýda bolýa. Şeýleräk dostlar. Ol Garri Potter kitaby ýazan Denan Mada Joan Rowling bir interwýusynda şeý diýýä. Biziň nähili adamlygymyzy Biziň arzuwlarymyz, edesimiz gelýän zatlar biziň pikirlerimizi çözenok diýä. Biziň nähili adamlygymyzy biziň saýlan ýolumyz, biram etýän hereketimiz görkezýär diýä. Şo hakyky dostlar. Janyňyz sag bolsun, şuny paýlaşasym geldi.